Thonghni le kum nga vawlei a rawh hnu in kan Carson kan siangbawi te an ti lai cu mai an thlan pawl hi dusa dusa te nan remh cuahmah atu zong hi remh cuahmah lio si ti thawng kan theih i hi nan remh ning a sullam le zeitindah budget nan hmuh ning a sining
theihfian awk in vun kan chim kho lo kan i lawm ko hnga. Uh, siangbawi te thlan hi hakha rural na kan ton hlan zong ah hin CBC USA le ni hin kan pa le zeimo ni hin sehernak ngan pian nei kan rora si tha don sar siam se so na mun ma zong hi rem se lo in lo zong do in mo tha ten vale mi vialte ramdang mi phun dang man ne an rak zohmi sah ti an rak ti tawnmi ka si i a ṭha tuk ta kan ti felfai do khan in rak tuahmi kha kan rak neih hlan kan i timh tuah lio khan vale kha rawk di kan ti lai cu vale rawh di tikah khan ka ti khan chim ka kan tong chim kan ton tik zongah khan keimah ka lu hnu si sernak kan neih cio tikah khrihfabu se pumpa kan se tangka kan rak in kuat lai thlan zin dan herh lai rep ding ti kha tam ngai ngai kha keimah zong phong ka chon i kei hi ka ruahnak hi phundang kha bantuk pawl a ṭha tuk ti tangka vun cohlan cuahmah ti bantuk pawl zong kha kei ka lungput ka si lo ka timi cu a kan ceih kan ceih lai i a ṭha bik kan tuahmi chungah kan in thanh ṭhan te hna lai ti ka ti dih hna cucaah cun makha lio i a cimh lio khan ramdangmi nih an rak timi pawl ah hin e ti kan cohlanmi nai um lo i a tlangpin mu a cimh cuahmah lio khan kan i thanh te hna lai a ṭha bik in kan tuah te hna lai tiah cucu ka, ka leh hna. Cun Laitlang chung i ummi, Kawlram chung i ummi Laimi pawl nih hin hi thlan remhnak tein a herh cel lai tiah an timi tete hi pumpak in a thong i pemi zong an um, a ting i pemi tete zong an um. Zeimazat an pekmi tu kha ai chibi an record ṭha tein kan chiah i kan cohlan hna. I a von rawh taktak tiki a pur dih lai ti kan ruah lio ah khan an ruak pei hmanh kha an ruh hmanh kha lak ding ah ka ti kuang ka sertan hna nan pathian nih kan dawt inn hi tanglei bang thla din nan inn te bakhat tang i maka kha kum khat khong si i kum khat si khan in kan to col mi cu hro col zong kha zeidah lo lai kan fiang lo hitin dir ta ri selo kan ti kanmah Carson Sunday tiah kan ti so Carson Sunday zong kha ichibe ni kan nei New Zealand lei se Australia lei se mah zong nih khan siang boite thlan rem nak caah

Pathian zaangfahnak in nikum kha US ka va phanh tikah CBC kan pa le zong kha ṭha tein ka chimh hna i anmah zong seher ciami si tikah khan sak colh ding hi ka ruahmi kha si i sak colh lai kan tuah thluahmah cang atu kan rawl cang kan von hrawh lai tuah colh ding si cang caah nanmah min te nan ti khawh tawk e maw nanmah min te sak ding hi cucu tuan zong in nan saduhthah cun atu zong kanmah zong nih kan saduhthah si zeitin na si hnga ti ka chimh hna tikah an dihlak khan lungtling lungtho te khan an tling i dola thongsawm nga zong kha cucu an chuah i an ka pek i cucu ting zaruk le sawm nga kan ti lai cu cucu ka rak hika an rak kuat i rak phan ṭha tein kan chiah i sak ding kan vun timh mi kan vun tawrel tikah khan vawlei hi fur voi hnih kan von lonh tikah khan vawlei kha kan thinlung ah khan a dam ngai ṭha do ngai ti kan ruah tikah a khi temporary sawh rem sawh selo khan do do tin sa ko se hmai le ro se le pathian kuta um ko se tin meeting kan tu ṭhan i design do ten kan soi ter ṭhan ma kha design zong kha CBC kan pa le zong nih an rak ti ka sak colh lai tiah ti ziah a pha nih tu thla thum li sang sak lo ti zong kha a rak ti mi khan um a keimah nawl si lo kan bu pi khan si tikah khan rak thei thiam ko kan sak hrimhrim ko lai tangka zong beng ah kan chia tha ten cun a dangdang hlut mi zong kan khon cun kan tuah lai ti khan ka hei thanh go na kan pa le zeimaw zong kha e ma khan a tha bikin kan van suai i a tua hin thir le sak ning kan duh mi pawl a nei i a tua kho bik mi kha me si te zapi lungtling in power 7 company nih khan an von thawkmi ka si i agreement kan lak i thla li chung ah dih ding kan ti kan biachahnak an cun atu mei thla di sorry june thla di ahin di ding khan kan agreement kan rak tuahmi kha cu si asinain tlawmpal te anmah zong kha an water festival te na khan ke an khole han tlungpa ti bantuk asi nan don kan zangfa do line ti ni hlei din hleng chu an vei na lai kan ma ruanak chun zun thachung an chun sole zu lai thachung an chun adi chang lai te kan zum chu chu si chu chu tu kan tu chu ma mi hi si kan sak ning zong kan lungtling ngai do ten chu cha ramdang e kan bom mi kan pa le CBCUSA bik in anmah i anmah min pu bak i an dirpimi ka si cucu an cung lunglawmnak tampi kan nei cucu kan sak cawhmi ka si.
Si kan i lawm. I CBC USA bawmmi hi tangka hi zaruk le sawm nga hrawng si. Etu hin ta zeizat di ding in da nan tuah ke tuan na chim bantu temporary men salon tha te nan tuah tikah budget kha kai deuh min lai te ka ruah. cun Khrihfabu kip in Carson Sunday he ti bantuk tete hmanmi pawl kha khika ca khin a lut dim a lut ti lo i tu tiang ah tangka nan ngeihmi zeizat sak nan i timhmi tah zeizat a baumi a hleimi hna um ma cu cazit na tawlrel ding timi na van kan chim kho lo lo siseh kan i lawm CCBC kan pa le CBC USA ni hin ting zaruk le tingkul le tinga cun pumpak i tahchunnak reverend sangling le tufa hna nih tingkul leng ti bantuk maw cun reverend ṭial lian te chung nih ting ngai ti bantuk cun hika lei ti ahhin ting khat ti bantuk thongsom nga ti bantuk cun australian pekmi cun new zealand an rak pekmi ka kha tete zong kha kan vun fon tikah zasari hrawng kha tu kan nei ti solo maw zasari tling do lai lo ma te cu kan nei i budget hi suai tika hin a in a di i a in in tha ten a chak lei tiang lam von pha i a tiang i budget suai tu agreement kan tua mi hin ting zakua le ting som nga rong si ting zakua le ting som nga rong si cun adi tiki a tuktak von remh ding pawl le khi zeizong vialte von tuah ding khi cu hnule ra than te lai ma cha cun ting zakua le ting som nga si zahni leng hi atu hi budget kha a lonh kan ti lai sihmanhselo kha zong kha zeihmanh dang zong kan chim ngam ti hna lo HB rimrim ni khan kan ma kan budget hin in kan tho hin in rian tuan ding dangdang vialte zong kha kan zo di lai ga tia ka ti HB ni khan kan chap ko lai te ka ti zu zong cu rian kan ṭuannak kong hi US i kan pale pawl zong kha ca tein ṭha tein anmah ṭuanvo ngeitu sinah email in hitin si thil sining kha ka kuat ko hna anmah an theih le theih lo ka cu ka thei lo e ka si cucu kanmah nih chap ding kan timmi ka si cun tukum ah macu va di lai i makha bachet adi an man in kan up nuwa hin septic tank te hna cun a hmai le i saibot te hna mu cun apong kami retraining as uh, thi kulnak te na kan ti lai do te phak zong specially to ding kan tim de kha thil vel te tu kha cho mai le chebe khan kan zuam than lai kan to than thoma ko lai ti kha cho kan pe zul te ko lai ti kha mo
se thlan khar sambol thlan kong ha pe lai mi si cha te alun che mi chan hong hrang khan online hongwa ke bia te om pa e fianternak zong cu nan tuah pah ve men ko la na ten i tutan hen vun fiang nangma hmur ka ten mo vun fiang sa ti ka du mi chu khars volai aro ti ka khan kha siang boi te thlan thial na ha ding cha tia reverend biak tin sang ni tingkul ti ma tingkul ting nga karak pek na i thlan zong an thial lo tangka zong an ka kher lo ti ben tuk phun phai si kha tangka nan tol rel nak kong te kha Hitin zapi lungfiang lakin
si Facebook uh, Facebook zong ah tial i khi lungnuam lomi pastor hoi zong nei khan ama kha rong ten rak than ni kanma HBA pengpum meeting pi chun fian tan nak zong kan tua di chang e fiang de mi ka sana na kal chak van lang tar ko lai ma ka ti thlan chim chuah ma i kan boi chuah ma vale chim chuah ma liawa khan ṭhial hau te ko lai ti kha mi tampi kan kaa khan a chuak. Ṭhial lo cu na rawk ti lai kan ti. An ruh khua chiahnak zong cu kan von ser cawm a ka si. Makha lio khan Reverend Biak Tin Sang cu a rai HRC zung i herhmi rian kan ṭuan lio khan a chimmi pakhatnak cu si. hi thlan hi ṭhial ding le ve zong hmai le herh te lai ti ka zum i nan ṭhial ding se cun ka pa lungdon a ti maw? atu hakha biaknak dilak kom e hmun ki salai cho ka pa dungnon ke che nak hmun zong ke nei ma chun kan on na ma ka chun thil kho si za chun ready kan on piak na kharson te cha tia chim pakhat apani na ka hi thlan thil nak le er mi tolrial na ka tangka mi hi ka hlut te tingkule tinga chorak put HRC zung ahcun keimah hmaiah nan ka lehmi cu ti an si ah kan ṭhial lai ti zong kan ti rih lo ṭhial zong ṭhial khawh si ṭhial lo zong hmai le thar chuah chuah hau temi si thar chuah khawh si cun thaizing kip tu kan ṭuan lai tiawk zong ṭha lo e zeitin da si lai kan ṭhial tiang tiang lai ti salo e ti kan ka ti ah hi siang bawi te thla nih an rian ṭuannak ca cun cucu keimai ka sernak ka si ti kha si ve tikah khan e ka ti zung a kan lut i kan luter i sinah kan pek colh cun hitin ka ruah cu kei ka ruahnak ahcun nan thial i nan tuah i khika le nan rak ti ahcun hikan pek hna nan tuah lo ahcun ti khi a biachim si lo rem tengteng ning sa remnak ding caah lungtho tukin hi hlut ti khin kan hei rua thancha ba khan hlut tin kan rua ima kha kuma khan zeihmanh an tuah lo ti ca ṭil lio a khan retraining wall le vei pawl hi kan tuah cang mi si retraining kan thok i ma retraining hman ahcun tu ka chim cu an hlut me tete siangbawi thlan remnak caah tiah an pek mi tete numhei ngak ta zong an pek mi tete he kan mah nei mi he cun an mah po zong cu ma chu cun kan lu tar i tingza le som sari chun kan tua ka ti chu kan hei man ko kan tuan cho ma ko ti hin ka ruah i maka kum khat hong liam hnu maka bia chim tikah khan an rak ka chim tikah khan direct in ka ti chol ages kha tangka ka chho la kheru ka ti chol ko thar kheu kheru ka ti chol ma chun o si ka u chol i si ka u chol na ni kuma lut chang mi ka si zo te lut chang chu e kher ding khan bia chon chol na e kher chol na kher chol i tu na chun ma zong ni kher ngai ngai cho dang dang zong ate te dang dang zong ve kan ngei lo than riantuannak caah cu thlan timi cu ṭhial hi ti tuah i ṭuan kha cucu ṭuan si bantukin retraining kan tuah i kan thawk i tu kan ṭuan cawh mai ṭuan si i cucaah cun kan ṭuanmi chungah hin a ṭuan lo tiah timi kha cu amah i hmuh ning si ve ko ca amah duh ning si ve lo ca ti kan kherter hna i cucu a cheukhat kha cu an thin zong hung ngai i ca dama cu pek hlut cun keimah zong kha Hitin fiang ten rak ti seh law, nan thawn ahcun mi kan pek hna ti bantuk rak ti seh law maw phun dang si cu kan thawn lo tikah kan thawn lo tiah tuan te kan rak khir cang lai cu thawn rimrim kha tua kan duh lo kan caih ṭhan tikah thawn hlah an luru te chiahnak hmun vale dong tiang a ro lo papo cun maka hmun a um se ti ka to kan dilak bi cha mi sang khamu ma tikah thawn lo in ka hmun tu kan rem lai ti mi ah a tel duh lo mi kha cho va thawn lawng lawng i hlut i thawn lo i tu in kan sang na ka tel lo ti kha chu ma nawl ko kan ti kan hlut tikah khan kan a chim tikah khan kan pek than nak ko se kan bia di pa chang ko ro te e ma din na man sin thlan long chan zavan kan zau pi lai e lo pa record zong an man tu chi lai e bedang pia khatte wan hal ta tlai e tu he zarpani long pathian nia ruat in Pathian nih nan fiar te timi hi um an um pah lengmang e Carson Sunday he ti Mother's Day ti hna pawl he Pathian nih nan fiar te ti se ni ruk ni sari chungah ni khat te lawng Pathian ni tia rak ti he na ruah ve ning tu bantuk i sunday khate tu bantuk bunh i rak i thok na keimah zong na thokmi salo hi kan pa le chan in mo cun tu bantuk i a chim lengmang mi hna a rak kan hruaitu ve kan pa le pawl ni tha te an rak thok i an rak ti mi saka an mah hna nih khin an lungput khi tampi lang tan hna salo a thuk do chin chin nga Chan ke ma pumpak zong ka ruat tikah hin Sunday kan ti mi zarh pini hi cu Pathian thangthat ni ka si ko. Pathian thangthat ni kha la riang mang in nu le thangthat ni, pa le thangthat ni, kharsan thangthat ni tin thlen ti mi hi cu a um hrimhrim um lo ti kha cu cu pakhna kan theih hau. Kan lungput zong salo ti kha kan theih hau cun kha bantung lungput in sunday min bunh zong kha salo ti kha cu kan theih hau kan theih hau ti ka ruah si cuca cun mada day zong zarpini tuah tikah an program ke ka zoh tikah ta chunakap nu le upatnak cun pa le upatnak an tuah i an tuahmi a hleite thil an van tuahmi leng ah khin voidang i zarhpini pathian kan thangthatmi program hi an tlolhmi pahman um lo ti ka ruah na theihthiam ko lai maw ka chim dam i tu cha cun a caan tu khi va sau deuh a caan khi sau deuh an lak phung chim tu zong nih nu le dawtnak le nu le thatnak chim lo pathian a thatnak hi nu le cung zeidah a phuan pathian kong ka chim ko hla kan sakmi ah ka nu kan i lawm timi hla zong kan sa hlei lo pathian thangthatnak hla kan sa ko mu pa le hla zong kan sa hlei lo thangthatnak hla kan sa ko thlacam tu nih pathian sinah thla cham lo in nu le kong i thoinak rai hlan bantuk zong atu hlei lo pathian sin thla cham ko cu cun kan thlacam mi pathian kan thangthat mi kha zarh pin khan a ram thok le dong tiang kha kha ka si ko atu i kharsen sunday te na kan tuah hina hin cun hlan do hina cun kharsen i rian tuan ning pathian i laitlang i rak man ning te kha tlawmpal te thei do hna se tia mu thei do hna se tia cha te nei chuai password pakhat ne khin information ban tukhan tlawmpal kai chim e thlacham na ka chim gi sko e kan pum khama ning bakas ko i kan tin mi tu chu siang boy carson ni hin Hika i rat tikah Carson zong kha um hlah hmanhsehlaw Pathian nih hin kan caah mitthla ko hnga ti kha cu fiang ko mu. A Carson minung kha kan upat si loin pakhatnak ah Pathian nih rak thlah i Pathian nih a kan dawtnak philh lonak a pahnihnak a Lairam tiang i thlah ding i pum aa pemi Carson i a zumhnak kha kan pupa zumhnak te pe hla kan sak cu. Ho kha dah kan zulh hlei lai? Abraham te hna hmaan ko chim hau lomi si tu bantuk i kan mah hna pawl e bantuk zumnak kan neimi hi Carson bantuk zumnak in bawi pacha zong dir si ti thazang kan la ka si ko ca azarpeni pathian ni kha ni dang ni kan thlen a si lo caah pathian ni vialte chu din pathian ni tang te lo ti bantuk biachim hna ke cu fak do in an ruah hau an ngakchiat tuk lo ding ka si tiah ka ruah khi cu ki upa do lungput in thil kha an ruah hau ti kha cu ima ka langter mi si ka vun chim bi kan phat a tel mi cha nikhat chon nikhat ni ta pathian ni se velo ma pathian a tel lo mi ni ma sing han ni ni pol ni thum ni ta zarpani lo ma pathian a tel mi ni sing ha tia sita pathian chu zungzalen ani sri chung gan sina um go chumo Bible ca huna chun nan biak biakin thiang cun nan pum si tiah ti ko mu thlan i Jerusalem longlong pathian um ti zu da mi hmunhma an rak pek chan ka se talo i omni science omni potent omni present khoi kam hun pa ummi kan si kan ti tika kan rian tuan nak chung te man akhan boipa kan um ti tia biak in chung i boipa kan thang that ti zapi thla kan i tlai kan au i kan thang that thang that tluk te khan rian a ṭuanmi pa nih a rianṭuannak chung tete thangṭhatnak hla te a sakmi te zong ka thangṭhat su za bawipa lawm ko ta te cucah cun khakha pathian ni pathian ni thangṭhat ni a si nan zarhtini kha kan dihlak i din in bawipa he pehtlaihnak thuk do in kau do in caan hmang ding i Khrihfa mi nih kan hmanmi kan sunloihmi si tikah a hleido in zara nih tuah khawh lomi a chan kan pek khawh lomi vialte zong tling tein minung le i lung sinak lawng si loin bawipa nih kan fialmi zong tling do i tuah khawhnak ding ca i caan kan pek ni sa khan nidang he aa khat aa khat tinak ani cu khat ko hmanh selaw kanmah caan kan pek na pathian kan pehtlaihnak a hlei hluat do kan va langhter ni kha hei si ko ca maw oh kan adang dau tina ka si ko ca maw Ha sile kan i lawm i salok te caan kan la cang i kan biaruahnak cu muzusala biaser chim ding nang midang um ti ma chim ding ti biacahnak le lungla ka chimmi cungah pakhatnak ah nawl kan duhmi hna um lunglawmhnak tampi ka nei tu bantuk i zapi theih ding bia kan chim tikah hin kan pumpak ruahnak tuk kha si loin a bu i kan lungput kha le kan sining tete kha cucu base tuah do in kan hun langhtermi kha si pakhatnak cun lai holh lai biafang khette von chim kan timmi ah khan kawl biafang kan chim pah langmang kha um pa chal khate zong kha rak kan thei thiam hram lo a hmaile cun tu bantuk i saudawh tim tuah cen kawl biafang chim lo in lai biafang chim do zong kan rak zuam lai timi kha pahnihnak ah cu kan nawl hna cun donghnak ah zei thil po kan tuah tikah pumpak i huatnak pumpak duhlonak pumpak cung i thunhunnak tin biachim hi lai mi nih hmang hlah usih law rian pakhat kan tuan tikah akan bom mi ni lung tho den bom akan bom lo mi zong kha akan bom ok si ti lung pun nei lo ding akan bom lo mi zong zei man thelo ti lo ding chon kan bom lo mi na zong kha va va va sei sel tuk lo ding kan bom kho tok te kan va bom ding to cha vlei han lai mi chu in lo sak si zonga dang dang si zonga zei bo kan tu zong zal lai cha athokka long kan sari kan tuan lang mang lai cha Hi nak hmanh hin tam deuh he kan buai lai caah hin lungfim upa thinlung put he bia kan ruahnak kan i pehtlaihnak ah hin thinlung put nei hna si cun pakhat le pakhat kan i pehtlaihnak ah hin pi cang mi lungput bia kan ruahnak zong a pi cang mi lungput ti zuam hna si ti ke ma thok in ka zuam ve bantuk in i zuam ceo hna selaw Pathian nih mun kha tiah kan i tinhmi hi dong tiang a kan hruai lai teinak kan pek ko lai ti kha cucu ka biadongnak salo nan cung ka lawm
CCN channel rak zohtu nan di lak cungah lawmnak tampi kan ngei Carson thlan kong he biachim nak san ka mu i ka lawm kan Laimi dihlak nih kan upatmi kan sunsakmi thlan kong si caah caan kan hmuh sak aa lawm. Hi thlan hi thlanglei kam in a dawh dih tikah
a rawk lai ti kan phang tuk rawk lo ten hmun seh ti kan duh tuk. Vawlei nih le hmailei caan saupi tiang hi kan zum kho lo cucaah expert pawl engineer vawlei lei phunphun he zoh in Komati zong HCD zong thu in bia kan sahmi cu Zeiti paoh seh Pathian kut ah um ko seh, hrawh rih loin ti tein amah rawh le va rawh seh le Pathian nawl si ko seh tiah kan ti. Uh, a chimmi tete le a baumi tete le ti pawl kha kan lak, kan remh, kakmi kan pha, thlanglei i a rit domi thingkung pakhat hnih zong kha a rit deuh lai tiah engineer in kan ti caah kan hau piak i tuhin hin hi minung Khrihfabu kip le expert le kutzung thiam le siherhmi vialte minung tam tuk thanh si law haka khupi in chuak hnga nain limit do te khan in kan ti minung som nga dengmang le kan tuan secun lama pumpak ta tu hi HBA quota no me azam ve ti bantuk ka thai nan zam azam lo le tin Kei kha cu zaam kha cu ka duh hrim lo. A dawh a hmasa bik i a cimh hmasa bik zan ah khan ka chungkhat vialte le pawngkam vialte kha Bethel ah an kal dih i makha uh, a hmasa bik makha ti tlak zan kha zan pakua pahra tiang ka naupa kha in rak it law kan nu le he Bethel an um i an serem ti lo ka va kal ta lai zu zingka ding rak chin lai ka ti cu ka va kal ta ve kha nu ka cu ka fa le ka nupi le kha ka u le sin an um i kei kha cu ka nau he khan le pa do pawl khu chai chibian zan tan ko se atu ning hen li khoi va tha va han ko sala hbi hi tu him ko lai jan ruat ma ma bai mai lai ga hbi hi tu chel ron kan chel de men ha ko lai tibin tuk nan rai nang ma kum par na ro nen ma apale hi so chiam mi le bei pong kha choza le zong in chun kan ma ai ṭha arsi lei zong in maw tampi fial le bawmh in kan timh tikah an zo lai i umawk ṭha ko ṭha do in cunglei hna kan sersiam lai umawk ṭha ko ti set cun thlanglei kam hrawnghrang ṭi nunnak zong kha um ko hmanh seh law a ṭhatnak um rum ah kan cun ai chide hei cu keimah pumpak zong ka hmanh ṭhial lo kha thlan zong ka hmanh ai chide khampong tlawmpal te himnak um cun ngei te hmana ai chide kharsan thlan nai cu ṭhial lo ding ka kai ka lung pasi cun sen hmanh se law